Good. Thank you muno githii na mbere na kwirorera Inoro TV nä twarĩkia kũmuramura magathĩti twĩ na njoroge wa gĩthĩnji rĩu magathĩti mangĩ nĩ mũthenya wa rũciũ ngai atũkinyanĩria na tũmuramuraga ta ũrĩa ciandĩkĩtwo nĩ ihinda rĩega rĩa kwaria ũhoro wĩgiĩ kũigithia kwĩgithia mĩgũnda-inĩ na nĩ tũgũkwĩrĩte rũcinĩ rũrũ tũkorwo na kambuni ya Farmhold Ventures Limited marĩ gũkũ Martin Kamau na Mbogo wa Mathenge ndikana ngwanjia na ũrĩa mũgeni mũno mĩtambo-inĩ nĩgetha twambe tũkĩmũmenya makĩria etagwo Mbogo wa Mathenge nĩwe ũyũ twarigania nake nĩ akuma gwa Farmhold Ventures Limited Mbogo wa Mathenge wĩ mwega ndĩ mwega mũno kĩroko gĩkĩ

Ah, gwitũ nä kå rä a mwena wa thaya Ehe. itå ra rä tagwo kagica Ĩĩ. Eh, handå hetagwo kä anguru nĩguo Ĩĩ. na ndakũra ndĩrona ũkĩrĩ mũyuthi Ĩĩ. Ah, yuthi aya marandĩkwo wĩra ah, ta maingĩ na macĩ Nĩ- nĩ nĩ maroka kũigĩrĩra nä maroka kå igä rä ra må no na nä ngenete må no tondå ayuthi nä maroka na njä ra nene må no Ĩĩ. na nä å rakora nä ĩramahe ka experience kega ka å igithia na undu ucio ukanjikira eh, ina, ina ni motivate sana Eh, okay Eh. aya thengio muno mundu gwitwo mbogo wa mathenge ni ngucoka hari we tuone eh, uria ugutwenderia Eh. na ugutwenderia ku Eh. Ah, martin kamau ngaranaga ithe karucine ndĩmwe mũno ngarana Eh, kuma kwĩregana ĩĩ tũtiĩrĩgaine tũtireganĩte ĩĩ nĩ gũkorwo ngai agĩtũrathima Mhm. nĩ ndĩrakorirwo ndongerera rũru-inĩ ĩĩ na nĩkĩo iterega gũkuona ĩĩ na tũgacokeria ngai ngatho Ah, nĩ wega ũguo Ĩni, ĩni, By the way, ĩni. ona- ona last week kũrokire andũ angĩ Ĩĩ. a- a family. one Eh, andũ erũ Andũ erũ. kambuni nä kå rire kambuni nä kå rire Ĩĩ. nä wega andå eroreri aitå customers aitå othe

tondå nä ndamenya andå angä atatå Nĩ ma. ah, mokete rä u gå kå last week wanjikå nä arä na erä Nĩguo. na rä u nawe nä mwoka na mbogo nĩma nĩma nĩma Eh. tugaga rĩngĩ andũ magaga gũkorwo makiumĩra mũno nĩ kumwo mĩeke na rĩu mĩeke ĩno rĩ tondũ nĩ ĩroneka rĩ tũngĩmahe ti ũru Eh. A- tene andũ nĩ maregaga gwĩka ũguo nĩ tondũ wa guoya Eh. ũtarĩ na base Eh. rĩu akona kegũ- ke- ke- kekumĩria mũndũ Mm. age gũteithĩka Nĩguo, eh. no rĩu ithuĩ nĩ tũmenyaga Yes. atĩrĩrĩ Eh. especially niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩra deal na boy child arĩa othe mokĩte kambuni-inĩ ya farmhold ventures limited mũndũ akiuma kũu akauma ena kaũndũ kega atĩ mũndũ akiuga aumĩte Farmhood Ventures Limited mm. ona ithuĩ no tũgetĩĩra Nĩguo. yes. Eh, o- o- hau gatene kau ũragweta rĩ andå tene monaga andå a mä gå nda nä mamburoka Ehe. eh, nä andå mahana gå tunyana One. eh, nä andå monanaga na maä rä mwe gwa Eh, kiumia nĩguo. eh, methambaga å candä tu Nĩguo. Eh, no nä moroneka mbica ĩyo nĩyo tũrenda gũthiĩ tũcenjetie Eh. na nĩgetha andũ mone atĩrĩ mĩgũnda rĩu ti toguo yendagio tene

na bara ĩyo yakirwo hau gĩthiũrũrĩ Ah, correct. Ĩĩ. bara ya njake wega mũno Ĩĩ. na nĩ kũndũ gũkũrĩte na njĩra nene eh, kamau Ĩĩ. tondũ ũngĩrora makutano tũgĩthiĩ kuo twambire kũmũrehera na mbei ya magana matatũ Ĩĩ. na nĩ thiĩte yambatĩrĩte ũkahora na rĩu nĩ tũgeragia mũno

na ndũkaigua ũkĩmaka atĩ ndũrĩ na ngiri magana matano Eh, hũra thimũ ĩyo ya 0704 000 333 na nĩ ũgũteithĩrĩrio ũrĩa ũngĩgwatĩra kũu kwena wa makutano ngiri ici magana matano sorry nĩ size kĩ nĩ 50 by 100 50 by 100 Yes. Ehe, ũguo ũndũ ũcio kwendaga kuga Ĩĩ, na o- o ũrĩa ũrona harĩa hena aikari aingĩ mũno kũu na ĩriganĩtie na cukuru wĩ hau Eh. koguo ũngiuga nĩ ũgũthiĩ kũu na wake ndũbatiĩ kũmaka atĩ ciana ciakwa cigũthomera kũ Eh. no hau Eh. koguo nĩguo tũrauga ũkĩhũre thimũ ĩyo ya 0704 000 333 kĩaya gĩa 50 by 100 mathenge rĩ Ehe. we mũndũ wa ict Ĩĩ. nĩ gĩkũnjigana gwaka mũciĩ Ehe. na nä ndä renda kå rä ithia Ehe. indo ciakwa nä kwäganä ra thä inä wa kä agä a 50 by 100 kĩea gĩa 50 by 100 nĩ kĩnene mũno kamau tondũ mwena wa ĩti he kĩndũ twĩtaga planning Eh. no ũcore kĩea gĩa 50 by 100 Eh. na ũkĩgayanie no nyende gwaka nyũmba ĩigana ũguo haha naho no nyende kũiga kiugũ kĩa ng'ombe Eh. haha naho no nyende kũiga ngũkũ haha naho no nyende kũrĩma

Eh, nyũmba mĩena ĩyo ya Juja na Thĩka rĩ cikobarĩgwo ta mbeca cigana ũguo? Eh, reke tuge nĩ kũvari na saizi Nĩ- koguo tuge ta- ah, wĩna kĩndũ ngiri twendi Haya. Ii. Andũ a ngombore nyũmba ya ngiri kĩbaũ rĩ. ehe Na nyũmba ĩno ndĩgatuĩka yakwa. ii Ingĩoa kĩbaũ gĩkĩ ndĩmũneage nĩ mũkuoya. nĩ tũkuoya Mũne wega mũno. buroti. Ĩni. Ehe. Tondũ ithuĩ tugaga no ũrĩhe o kahora kahora tondũ tũkũheaga nginya mĩeri ĩtandatũ Ĩĩ. koguo ndũkaigua ũkĩmaka ũka kũrĩ ithuĩ hũra thimũ ĩyo ya 0704 000 333 na nĩ ũkwaria na mũndũ ũgũteithĩrĩria nginya payment plan akũtarĩria ũrĩa ĩ- ĩthiaga Ĩĩ. Ii. ngarana tũtware kũrĩa kĩthioko nĩ gũtigaru kũrĩa kĩthioko Eh. Eh, ngarana kũrĩa kĩthioko nĩ gũtigaru twauma haha bwana kama mũthenya wa last week twarĩ haha mũthenya wa thursday nĩ twahotire gũtwara andũ mũthenya ũcio nĩ ndirikanaga hena andũ hena atumia erĩ mokire wabici mm. na makiuga kwanja marenda gũtwarwo nĩ director wa njikũ mm-hmm. tondũ akĩrĩ gũkũ na makĩmũtwara na magĩtwarwo mũgũnda harĩa eh. kĩthioko nĩ mũgũnda ũrĩa wa bara eh. tũretaga Neema Garden mm-hmm. na reke ngwĩre ah, nĩkuo gũkũ tũrona nĩkuo kũrĩa tũrona mm. kĩthioko magĩthiĩ na tũkĩrugũria na makĩhota kwĩhurĩria kanyamũ Eh. na tũthiangĩte mũthenya wa njuma magĩtũrehere arata ao Aya, nice. A- out of atumia erĩ reke ngwĩre ngarana na nĩkĩo aiguaga tũkiuga ithuĩ nĩ twĩtĩkĩtie na power ya ribaro nĩ twahotire kwendia mburoti ikũmi na ithatũ Aha. nĩ ũndũ wa gũcũ- kũreherwo nĩ tondũ wa mũndũ ũkire no na ũrĩa tũregĩte kumbe nĩguo Eh. na nĩ- mũgũnda ũcio ũraigua tũrauga wĩtagwo Neema Garden wĩ Kĩthioko ũhutĩtie rami Ĩĩ. twamanengereirie na na bei njega mũno ĩrĩa twahingũrire nayo ya ku- kwambĩrĩria 350 Ĩĩ. nĩ harĩ iria ihutĩtie rami second row third row ũguo Ĩĩ. na ngĩkũrehere mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kuga mũgũnda ũcio ũtigĩtio mburoti inya peke yake Eh. ũcio wĩ rami aya Tũ- tũinũ- tũinũkĩrĩrie Eh, eh, eh. tũrauga wĩ harĩa kithioko twĩtaga nema gardens na tondũ nĩtũramenya nĩ andũ megũkorwo me makĩria ma narĩ nĩkĩo tugire tũgũka na tũrugũrie project ĩngĩ njerũ ĩrĩ o hau kĩthioko na kĩthioko ti ũrĩa andũ meciragia Nĩ- Aca. niĩ njugaga andũ matembe andũ nĩ macere mone mabu- matũũra Eh. na mone ũrĩa meciragia tiguo Eh, na ndũ- ndũkĩambe ũtwĩre we ũthiĩte kuo ĩ niĩ thiĩte kuo kĩthioko kĩhana atĩ gĩthioko nĩ kĩega ĩ tondũ nĩ ndaigua gũka kuo na nĩraigua gũka Eh. na gĩthi- kĩthioko gĩkĩ tũratinda tũkĩgweta rĩ Eh. twĩna project njerũ

ũcio actually tũirigĩte na cuma na thĩgĩngĩ Eh, na rĩu koguo nĩ ũkora nĩ mũgũnda mũirigĩre nĩ twendaga kwirigĩra mĩgũnda itũ yothe ngarana nĩ ndakwĩrire eh, ũguo nĩwanjĩrĩte ũguo na rĩu koguo mũgũnda ũcio nĩguo tũgũkorwo tũkĩrugũria Mm, tũkĩninũkia iria inya ci harĩa bara-inĩ tũgũtware hau baraka gardens hau Eh. butani wĩingĩre kilomita igĩrĩ Eh. na t- ũmũthĩ tũkũmaheaga na kaoba kega mũno tũkũmanengagĩrĩria 50 by 100 na ngiri igana rĩa itabaĩ Ĩĩ. arĩa mekũtũhũrĩra thimũ mũthenya wa ũmũthĩ Ĩĩ. mauge nĩ mekwenda baraka garden Eh, nĩ ũndũ wa gĩtĩo mũthĩ gĩa gũka na mũ- mũnene witũ wa ict mbogo wa mathenge ndĩmerire tũkũmahe kaoba mahũre thimũ mauga ithuĩ tũrenda kĩthioko baraka gardens ũngĩhũra 0704 000 333 uge nĩ ũkwenda 50 by 100 na ĩna bara nene bara ĩno ĩingĩrĩte main road rĩ mũgũnda ũcio nĩ ũhutĩtie pati nene mũno Eh. kwa neema ya ngai ithuĩ nĩ tũguagĩra mĩgũnda mĩingĩ kendige kuga kũgwĩra ngai nĩ atũrathimaga na mĩgũnda mĩega na nĩkĩo igua tũtitindaga tũgĩcoka tũgĩcoka mũgũnda-inĩ Eh. tũtitindaga tũgĩcoka atĩ tuoka nĩ- ningĩ tũrĩ o harĩa Eh. nĩ tũthiaga na tondũ ũrĩa twamera nĩguo makoraga kũrĩrĩ andũ nĩ menyitũkagĩria na njĩra nene mũno nĩ tũkenetio a- nĩ actually nĩ a customers aitũ a kũrĩa mwena wa UK na US ithuĩ nĩ tũkoretwo na customers aingĩ mũno a diaspora Eh, na ũrĩa tũmeragĩra twĩ haha nĩ twĩrega gũtũmĩra mũthuri ũyũ njĩroneire haha wa kũrĩa gwĩtagwo minnesota nĩ tũratũmĩra taito ciake na dhl na nĩ mũthuri mũrataguo mũno nĩ njũĩ ona nĩ ũkũhũrĩraga thimũ na- na aracinyitũkia within no time eh,

mweri ũyũ tarĩu gũtirĩ ũgũkora counties nyingĩ bũndi nĩ ĩthiĩtwo the normal bũnde Eh. rĩu tũkwĩraga thikũ 60 nĩgetha wa mbere twendie ga project kau gathire wa kerĩ ka installment plan karĩa wĩ nako Eh. ũgĩkorwo wakĩrĩkĩrĩria Eh. Ah, wa gatatũ okorwo ndũgĩkinyĩte kuo ũkorwo nĩ wekinyia kuo

Ogo hau nĩ mwĩkaga ga kambuni ya Farmwood Ventures. Yes. Nĩ mũkorwo mũrĩkanĩtie na ũrĩa I- original owner. nĩ wega ngarana nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa ũkoraga project ithuĩ tũtiroya gĩ project kĩnene tondũ ndakwĩrire kega ta kĩ wa mbere gũtirĩ hĩndĩ kagaga wa kerĩ tũtiendaga kũrũma ngima nene gũkĩra kanua rĩu ithuĩ twoyaga kĩndũ kĩrĩa tũkũhota twagũra kĩndũ kĩrĩa tũkũhota tũgakũrutĩra title deed

tũkwendagĩria kĩrĩndũ kĩrĩa gĩ gitũ thengio ndoria Yes. kĩũria kĩu tondũ andũ manaruta mbeca ũgacoka Nĩguo. ũgakoraga hena mathĩna mareyumĩria Nĩma. na mũndũ ũrĩa wĩna uh, title mother title yes Ah, mbogo wa mathenge makutano nĩ tũkũrĩkĩtie nakuo kweri Ah, makutano he kĩndũ ingĩenda kuongerera ongerera Ah, andũ aingĩ thaa ici nĩ mathiĩte mwena ũcio na nĩ ũrakora aikari nĩ maraingĩra mũno na he kĩndũ njugaga basis ya maũndũ maingĩ mũno nĩ mũgũnda ta rĩu nĩgetha wanjie gwaka no nginya ũkorwo na mũgũnda nĩgetha wanjie kũrĩma nĩgetha ũkorwo na mũgũnda nĩgetha ona njeci magĩthiĩ kũndũ kũingĩ nĩgetha make kambĩ yao no nginya hakorwo na kĩ Eh, na harĩa Koguo- maramĩaka Ĩĩ, koguo kĩrĩa tũrakwenderia kũrĩa mwena wa makutano to mũgũnda nĩ basis ya mũtũrĩre mwega mũno Ĩĩ. nĩ basis ya maũndũ maingĩ mũno tondũ nĩ kũndũ ũngĩingĩra wĩke maũndũ maingĩ biũ biũ biũ Ũ- ũngĩtara mũndũ agũre eke atĩa naguo Ah, wa- nĩ nĩ kũdipendaga na kĩrĩa ũngĩenda mũno no reke njuge wa mbere no wake mũciĩ Ĩĩ. o wa kũhorera ta rĩu he mũndũ my friend mũno ah, wĩtagwo nyogoti ndĩ mũgeithie mũno Eh. Ah, agũrire mũgũnda mwena ũcio na agĩthiĩ agĩaka handũ angĩthiaga o kweherera nairobi hanini ũgathiĩ ta kawikendi ũguo ũkahorera ũgacoka ũgacoka na nĩ ĩteithagia mũno na meciria koguo reke njuge mwena wa makutano no wake muciĩ mwega muno One. na ũrĩme ka garden kega Ĩĩ. yani no ũthiage ũgakua mbera ciaku Nĩ- ũkainũkia nĩguo Ĩĩ. Eh, material cia gwaka andũ a kũrutĩra wĩra ũcio nĩ oneki mĩena ĩyo andå acio nä oneki må no Eh. na nä tå gå teithagia nginya tå gakå he handå å ngä gä raga mahiga Okay. tå gakå he andå megå gå teithia na gwaka Eh. na tå gagå teithia ona na follow up tå gathiä kå ndå kå u tå gakwä ra ũguo nĩguo kũrathiĩ na mbere haha nĩho tũkinyĩtie Ĩĩ. na ũga- ũgakorwo ũgĩkena mũno Guo. Ĩĩ. Nĩ- nĩ bahundi ya makutano ĩhana atĩa Nĩ Wa- bahu- wamĩrora ndamĩrwo nĩ neighborhood njega na ona nderaga kamau mũthenya ũngĩ makutano in the next 10 years tũkamĩroraga ta ũrĩa tũroraga runda Ĩĩ. nona runda ĩ handå eh, ka, kalifi suburb ka green wega ũguo nĩguo makutano ĩkũhana in the next few years Ĩĩ. kwĩ kwĩ kĩrĩa kwĩ social amenities

ũka kũrĩa mwena wa makutano Ĩĩ. kana ũhũre thimũ ĩyo ya 0704 000 333 na nĩ ũgũteithĩka wega Th- thank you kamau eh, farm adventures limited mu- mu- muko ta gated community Aha. tũ- tondũ twakwĩrigĩra bana ngarana nĩ- ĩtagwo gated community tondũ inyuothe mũkĩrĩ handũ hamwe Ĩĩ. nĩtũmwĩrigicĩirie Eh. na rĩu koguo nĩtuonaga setup ĩyo ĩ njega

tũgekĩra gĩthimo kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩgetha in the near future tondũ tũkoragwo tũkĩikia ritho haraihu twagwĩkĩra mita kenda nĩtũ- nĩtũramenya kũndũ kũu guothe nĩ gũgũtuĩka mbica na nĩ gũgũkũra na ndũgakora nĩ ũgeraga handũ ũkarigagwo aya me matigirie gacĩra kahano ngari itingĩhetũkana Eh, eh. tondũ arĩa matinangagia kũu mationete mĩaka ikũmi ĩroka Eh. ta ũrĩa ona bũrũri witũ ũrona rĩngĩ kũrathiĩ ũguo ũkona andũ arĩa mabangĩte nairobi-rĩ nĩ ma factor in maũndũ maya na ma growth tondũ rĩrĩa ona rĩmwe nĩ ĩroka ĩgatũhobanĩria Ĩĩ. koguo nĩ tũkoragwo tũ factor in okorwo nĩ bara nĩ mita kenda tondũ nĩ tũramenya in the next 5 10 years nĩ ĩgakorwo ĩkĩ make sense Nĩguo. thaa ici wathiĩ ũthiaga mũndũ agakwĩra ĩno nĩ yaneneha mũno ko tangĩtuongerera cia irĩ Ĩĩ. no rĩu ũkamwĩra aca tondũ bara ĩno no ũgatũririkana Nĩguo. nĩ mwabataraga ĩnene atĩ kĩthioko baraka gardens kĩa gĩa 50 by 100 nĩ ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩnana na ithano ngiri igana rĩa 85 ũngĩhũra thimũ ĩyo tũkwĩrire nĩ ĩriganagĩra na ĩmwe ya 0704 000 333 uge we nĩ ũkwenda baraka gardens kĩthioko just 2 kilometers Eh. mũgũnda ũhutĩtie main road ĩyo yothe Eh. nĩ ũgũkorwo ũkĩgĩra na sehemu ya 50 by 100 na Nĩguo, hena nĩguo. ũndũ ũmwe ngara na ngũririkanaga Nĩ- nĩ excuse rĩ njugaga excuse ĩyo yothe nĩ valid no ndĩkũheaga kĩrĩa ũrabatara kũgĩa eh, eh. koguo hena mũndũ wĩ hau ũngĩikara na he gĩ- gĩ- excuse ya kuga wa mbere kĩ- kĩthioko nĩ kũraihu niĩ nji- nji- njĩraga mũndũ ũyũ ũria atĩrĩrĩ nĩ kũraihu nakũ ũkiuga nĩ kũraihu waringithania nako. waringithania nako Mm, mm. wa kerĩ okorwo nĩ investment rĩ twĩkwĩra ũhoro wa investment na mũgũnda rĩ kĩrĩa gĩ bata mũno gĩa kũrora nĩ harĩa ndĩrakwenderia location ya harĩa ndĩrakwenderia Naguo, eh. nĩgetha ũmenye wa mbere kana nĩ ũragĩa na value for your money ndĩmeraga atĩrĩrĩ gũtirĩ kũraihu kwa indo thank you Yeah. nĩguo gũtirĩ kũraihu onako tirĩ kũraihu kwa indo angĩkorwo indo iragĩrwo nginya thikũ ici maĩ-inĩ rĩ yes kũrĩa indano ũcio nĩ kũu the biũ rĩ nĩma nĩma nĩma Eh. gũtirĩ kũraihu kwa indo atĩrĩrĩ eh, mũrĩ inyuerĩ o mũndũ kũringana na ũrĩa gwĩciria Nĩguo. na namba ya thimũ mwĩroreri ĩ hau screen-inĩ yaku nĩ ĩroneka hau namba ya nĩguo. thimũ ya farmhold ventures limited yes Ah, ta rĩu mbogwa njĩra makutano kaĩndĩ kwarĩ ngiri magana matatũ Nĩguo. na rĩu nĩ ngiri magana matano yes kĩthioko thaa ici nĩ ngiri gana rĩa itebaĩ ĩĩ na no gwakinywo na mamirioni nĩguo nĩkĩ gĩki- gĩ- gĩ- gĩkĩkaga mbei ĩno ĩgacenjia mbei ĩno ĩgacenjia Eh, nĩyo ya ngarana nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu kĩrĩa gĩtũmaga handũ hacenjie wa mbere nĩ tondũ wa maendeleo marĩa mokaga ta rĩu mũgũnda ũcio tũra- tũrawĩta baraka gardens mũgũnda ũcio thĩinĩ hatirĩ nyũmba ona ĩmwe no kwĩna neighbors andũ arĩa angĩ megũcoka moke hau mekuongerera nyũmba iria igũkorwo population ya handũ harĩkũ hau hau noguo nĩ kuga atĩrĩ all of a sudden price ya hau nĩ yambia kwambatĩra nĩ tondũ wa nginya activities iria igũkorwo ikĩanjia gwĩkĩka handũ harĩkũ kũndũ kũu ũgũkora hena twatwara njoroge kũu hau tondũ mũgũnda ũcio main road-inĩ ĩyo rĩ nĩ aiga handũ ya handũ harĩkũ mm. ndũngĩkora handũ hena hardware na kĩa kĩu kiumia ũrĩa kĩraumaga mm. wa kerĩ nĩ ũgũkora mũndũ ũngĩ nĩ- nĩ- nĩ etha biacara ĩngĩ ĩgũtũma ha- activities cingĩhe Eh, okorwo he kĩndũ hatararĩ ũkore nĩ hagĩire na nĩkĩo gũkorerera ta rĩu gũkũ tũkĩringithania na gũkũ tũkĩrĩ nairobi ũkoraga handũ nĩ hakwo kĩmoro kĩnene mm. all of a sudden price ĩrarũga maita merĩ Eh. no ti atĩ hena ũndũ mũnene hekĩka nĩ nyu- nĩ maendereo ma gwa- ma waki Eh. kana kĩndũ ta ũrĩa thikũ ici ũrakora nginya by the way kũrekĩrwo wifi na gũkũ gĩcagi kũrĩa gwitũ mangu ndĩra- ndĩramakire mũno ngĩkoragwo ĩna wifi Eh. niĩ ona rĩu ndĩrauga tũtirĩ- tũtikoragwo gĩcagi andũ a mangu tũtirĩ gĩcagi kũrĩa Eh. gwa gacehe nĩ ũkũĩ Ndĩkũĩ. rĩu koguo ndĩrauga atĩrĩrĩ maendereo ta mau nĩmo matũmaga price Eh. Angĩkorwo gwitũ nĩ ũrakuutĩrwo ũkerwo kĩa gĩkĩ atĩ nĩ mirioni ithano tondũ kwĩ na intaneti rĩ rĩu rĩu nĩ kĩthio gũkũrũ gũkũrĩte ũguo Ĩĩ. koguo mbei ĩno tũrakwĩra 185 Yes. reke ngwĩre no wone mbia icio inini na wĩcirie investment ĩyo ndĩngĩgũteithia ruka ikũmi na ithathatũ mũraini wa ikũmi yugaga atĩrĩ ngarana atĩ mũndũ ehokekete na tũindo tũnini Ĩĩ. no ehokerwo indo nyingĩ Ĩĩ. mũndũ na ũngĩaga kwĩhokerwo indo nini ndũngĩhokerwo indo nyingĩ. indo nyingĩ koguo ta wĩhokerwo na project iyo ya 185 Eh. na nĩ ũgũkĩhokerwo na ya mirioni angĩkorwo ũngĩneo ciringi ngiri ĩmwe nĩ cia kũnina-rĩ Yes. nĩ ũngĩkĩneo ciringi ngiri igana rĩmwe cingĩgwĩka cingĩgwĩka atĩa koguo wĩhokerwo tũnini nĩgetha ũgĩe nyingĩ ngĩa nyingĩ Nĩguo. ndĩrona mbogo wĩna ũndũ ũrenda kuongerera mbogo wa mathenge ũrenda kuongerera atĩa Ah, ngwendaga kuongerera hau njuge atĩrĩrĩ o ũrĩa auga maendeleo maingĩra mbei nĩ yambatagĩra rĩ Eh. eh, the closer indo ciũkaga the easier kũhanaga Eh. O ta ũrĩa akũhe example ĩyo ya moro hangĩakwo handware hau

ma- maroraga nũ prominent wĩ ũikaraga hau ũgũrĩte hau ũguo rĩu hendagio na mũndũ ũcio nĩguo Ĩĩ. hakuhĩ na hacibu Ona- Ũng'etha wa gwitũ. Rĩu koguo thikũ ici maragweta nginya wifi Nĩguo. nĩguo Eh, Yes. eh, ndĩraigua twĩna ga project ĩngĩ Ah, ngutani

kĩ- i- i- inflation ĩrathiĩ na gĩcunjĩ gĩa ithathatũ Eh. rĩu koguo nĩona twĩna inya harĩ igũrũ i- Eh. na njĩra nguhĩ koguo mũgũnda ũrĩa ndĩrakwĩra tũreta baraka gardens kũrĩa mwena wa ngutani ngiri igana rĩa 85 it is value for your money na ngwĩciria nĩ ũgakompi mũndũ ũcio ũkũigithia na bonds mũthenya wa ũmũthĩ mwa- thutha wa mĩaka ĩtano nĩ no nyende mũgakompare notes ĩno nĩyo bara mĩni ya kũu kana ĩyo nĩyo bara ĩrĩa ndĩrakwĩra mũgũnda ũcio ũhutĩtie oh, oh. ũguo ũrona ĩthiĩte yes na koguo nĩ project njega biũ na ndĩrĩ na kĩo na kĩmwe kĩgũre koguo arĩa mekũhũra thimũ ũmũthĩ 0704 nĩyo customers a mbere arĩa ngugĩte tũtigĩtie cia inya

ĩka iria twĩ nacio rĩ twĩ nayo Eh, project eh. marindi Eh. na ũrĩa ũngĩenda mũgũnda mũnini kana mũnene twĩ na project nene wega mũno kũrĩa malindi na malindi nĩ harĩa twĩtaga mwena wa marereni ĩyo nĩ njĩra ya kuma malindi gũthiĩ lamu na ĩ harĩa handũ hetagwo mwena wa msumarini wahĩtũka marereni hanini hetu centers o along that road nĩ ũgũkora handũ twĩtaga msumarini wĩingĩre

umuthi twamwira uke Eh, mwena uyu eh. yes riu koguo turamahe ika imwe na 420 ngiri magana mana ma 20 Eh. Ah, ah, iyo ni ika ng'ima nuthu no utinĩrio nuthu no utinĩrio kuota no ingĩkwĩra ũmũthĩ atĩrĩrĩ hũra 0704 000 333

Ũgũkora mall iria iroka thaa ici nĩ cia andũ aitũ. Ũgũkora mĩkawa ĩrĩa ĩ kũu, niĩ ndĩ na mĩkawa ta ĩtatũ njũĩ ya andũ njũĩ personally. Eh, eh. Koguo kwĩna investment nene na nĩ tondũ kwĩ- wa mbere tũ- na ithuĩ ndĩrauga tũroiga ĩka ĩmwe na 420 Eh. tondũ wa affordability. Okay. Na handũ hatuĩka affordable ti kuga nĩ horu Mm. it just means you can afford na ndiũ nĩkĩ gĩtũmaga tũtuĩke suspicious rĩrĩa twerwo kĩndũ kĩna

Nĩ ũgũkora ikamba rĩ kũu, gĩkũyũ gĩ kũu, ũgĩkore aikari a kũu Ngiriama, na rĩu ũgĩcoke ũkore Italiani. Na nĩ matwamũkĩraga wega, matikoragwo na thĩna na ithuĩ. Yuthi anake nĩ ũrona mena interest ya kũigithia mĩgũnda kana ũndũ ũcio ũtigĩirwo aciari? Ah, reke njuge kĩa yuthi mena interest nene muno eh. na ni tondu wa he kamim tuonaga tugatheka muno eh, hĩndĩ ĩrĩa kwagũragwo Nairobi rĩ andũ aitũ marĩ kũ na koguo tukerana tutingĩenda tuhĩtũkwo nĩ ka opportunity kau ta rĩu kũrĩa mwena wa malindi nĩ gũkora ayuthi nĩ mathiĩte na njĩra nene na nĩ nĩ ũndũ wa affordability na nĩ marahota kũrĩha kahora nginya makarĩkia kwĩgwatĩra hau na makaneo taito ciao magathiĩ marĩ akenu na magacoka na mabeshte mao makamera ũkai gũkũ ĩ tũthiĩ tũriganie kũ Ĩ, kũrĩa na interest ĩyo nĩ nene mũno na tondũ nĩ maugaga tũtirenda gũ- tũgĩkũra ciana citå cikoragia atä Ĩĩ. twarä kå Ĩĩ. mundu aigua horo wa maridi ageciria horo wa iria ona turiga wa migunda ino iyika rioneka tarä iria itheri kwĩna tĩri mũingĩ mũno kwĩna mĩgũnda mĩingĩ mũno arabu Eh, Na ũngĩrĩma mĩega. na mĩega na wĩke ũndũ ũrĩa ũkwenda na he- nä kä thĩinĩ kå wa rä magwo må no kå u nä kä kä rä magwo må no marindi kĩrĩa kĩrĩmagwo mũno nĩ nĩ ũkoraga mĩanga nĩ mĩrĩme mũno Eh, ĩrĩa twaugaga ti mĩega atĩ ĩrĩayo nĩ athĩni rĩu ĩrĩayo nĩ itonga ũngĩkora mwanga kwa mũndũ ũcio ena kanyamũ thikũ ici ũgũkora kĩndũ gĩtagwo watermelon watermelon ũcoke ũkore kĩndũ gĩtagwo pineapple Mm. indo icio nĩ ciĩkaga wega mũno kũu biũ tondũ ningĩ ngwĩraga niĩ ndi- ndingĩenda ningĩ ume haha ũthiĩ marindi ũkarĩme mbembe Ĩ, pineapple nĩ pineapple nĩ mananathi Oh, mananathi, oh. Nĩ mananathi koguo rĩ na kĩndũ gĩtagwo biribiri Ĩ, indo ici wonaga na nĩ ciagaga mũno Hey. no andũ matiĩciragia ũhoro wacio Hey. rĩu ũkoraga ithuothe tũrateng'erera mbembe-inĩ ĩ, no thikũ ici tarora mũndũ ũrarĩma ibabaĩ to tarĩu kũrĩa mwena wa kĩrĩa ndĩmeraga nona ngutani toyaga 50 by 100 ĩ ũi- ũiyũrie ibabaĩ hau na ũthiĩ ũtoi ibabaĩ atĩ ũthiĩ ũkore mbegũ woe ũthiĩ wĩitĩrĩrie thiĩ hena andũ moĩ ũhoro wa ũrĩmi Eh. akũnengere maba- mbegũ cia ũhande Eh. Ũ- ũkore kĩmera ũkĩga- ũkĩ- ũkĩgetha maita matatũ mana Nĩguo nĩ- mababaĩ eh, eh. so indo icio ciothe tũrauga ũhoro wacio rĩ ũngĩthiĩ ũvenje nacio ma- mwena wa marindi nĩ igũkũra Eh. fact ĩngĩ ĩkoragwo ĩ njega mũno indo- igũrũ rĩgiĩ investment nĩ time ũguo mbogo wa mathenge waigua uga ũgĩkorwo wĩ mũyuthi

Ah, ah, mũkiugaga ũhoro Ii. Ah, reke njokie ngatho mũno na njuge we wĩ hau mũciĩ na wĩ mbeũ njĩthĩ ndũkaigue wĩ na thĩna hũra thimũ ĩyo ya 0704 00033 na nĩ ũgũteithĩrĩrio maũndũ megiĩ ũigithia na nĩ ũgũteithio nginya wĩgwatĩre haku harĩa ũngĩta haku na ũheo taito yaku na nĩ njĩra njega mũno

tũmenyaga nĩ tondũ wa gũthoma Eh. na angĩkorwo ndũroĩ ũhoro wĩgiĩ investment you can start learning na wanjĩrĩrie investment na farmhold ventures limited na ũri- ũririkane namba citũ cia thimũ nĩ tũkwĩrire nĩ 0704 000 333 uge niĩ nĩ ngwenda project ĩmwe ya icio kamau mena mboga wa mathenge mauga na kuma hau twanjĩrĩrie gathabarĩ na thabarĩ ndaya yanjagĩrĩria na ikũ- na- na ikinya rĩmwe koguo ngai amũrathime nĩ tũmwendete mũno andũ a Farm Food Ventures limited andũ a diaspora na nĩ ũndũ wa gũtwĩhoka na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwĩhokeka na kũramata indo cianyu ngai amũrathime mũno asante thengio muno martin kamau na mbogo wa mathenge kuma yes. farmhold ventures limited tũgũkinyia hau nĩgetha njoroge wa gĩthĩnji maranĩrie na mwecimi wa kamau wa mũnyoro Yes. mũmbunge wa kĩgumo tita gũkũ kuma